Nyuol chop kanyo nitiere gima nitimo. Mm. Nong'eyo, nong'eyo ni the- I'm, I'm, I'll be the light of the family. Mm. But he forgot that his pocket is empty. Neno neno na

Machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang' e chenro no ero mar go mbaka gi Jaber Nyaronagi ma bende ikelo ni kod an Jaber Nyaronagi e wang' joino ero mar Nyaronagi TV. E chenro no ero ma kawuono wayudo thuolo mar goyo mbaka gi ja Tabudho mong'ere e piny Luo kae. Achiel kachiel adhi miye thuolo no ero mar mondo mi onyiswa nyinge kendo oyangrenwa e lela ni en ng'a wendo ma kawuono warwaki ahinya e chenrono ero ma kawuono mar go mbaka gi jaber nyaronagi to e chenroni eri wayudo thuolono ero mar go mbaka gi ji mopogore opogore e kidienje mopogore opogore kwamedore paro kwang'eyo sigandgi kendo kwaneno kaka wanyalo ting'o gi e ngasno ero mamalo mm. koro daher mar mondo mi inyis jowinjowa kawuono ni in ng'a titimo ang'o tiya kanyo sigani nochakre kanye gik ma kamano okay uh, an iluonga ni jano the governor mm. eh, majorly giluonga ni jano mame mm. eh, jano mame meru meru makara chien na beyo marom nade ok igombi mano mwandu babau yes uh -huh. yeah koro ayaot donge poni kuma yae ah, ayaot kabiro ka mang'eni yaot mm. kata mba yaot kabiro ka mhm. yaka ya dala unikanyo unikanyo an wuod sondu sondu miriu yeah mm -hmm.
Koro sani to an Nairobi kae. Mm. Yeah.
Sondu Miriu koni sigani nochakre kono you are born and bred in Sondu Miriu koso? No, I was Dak Sondu. Oh, I Dak Sondu. You Dak Sondu. Mm. I was born in a place called Awendo. Ah, Awendo.
Yeah. Mm. So, Wewe Awendo. Ah, ah, I was born in Awendo. Mm -hmm. I just Sondu, but I was born in Awendo. Oh. Yeah.

Nidwa ni bed ang'o? To isomo eh. kanye? Wachak ni somo kanye kama kama to. Ok ana somo.
Nagombo ka bedo jalendo. Aha. Yeah. I, I had the interest in media sana. Mm. Nilipendanga media. Then uh, uh, atiki kisongo tiatia ka eh, dhok moro amora. Kisongo moro kama adwa natigo kawuono ne kende. Uh -huh. Kik atikore chieng' machielo kendo. Sawa sawa, in free, in free. Okay. Uh, uh, by then, see, KBC was uh, was the and we could go to Jirani's home. Mm. Wadhi neno TV ka jirani. Mm. Idhi lonyo wuoche. Ka jirani nok donje gi wuoche. Mm. Koro kisa lonyo wuoche tibedo piny. Mm. I couldn't miss makoka. Makoka the, the, uh, the this uh, this uh, ja KBC. Ang'eyo. Mm. Dio jamaa kama ni. Bas. Mm -hmm.
Koro ene mana nene ga

Koro ero namiyo gi nyiero. Mm. Japuonj biro chiko ite. Katieko ne to del. Ta ta ta. Ine michwadi. Eh. Achoko ji yako koko. Koro uh, am I right to say ni Makoha ni ngama no inspire, ngama no trigger the comedy exactly. spirit in you. Exactly.
To in ka ni, ni wacho ni dwa bedo jalendo. Yeah. Isomo school man.
Ah, uh, asomo sorry boys. Sorry boys.
Yeah. Bankani.

Ko kiwacho ni ups and downs ka sani. Uh -huh. Nikech wacho ni ma chenro nero mar go mbaka gi jaber nyaro nagi mhm. kendo wasenyisi ni moto mar kanyin wago mbaka kendo wamedre paro kendo wating'ore e ngaso ero mamalo mhm. ka ng'ato dang' wach ni ah jano ni kalo to ok ni ok idwa ni mondo isom mhm. ah, ah. kaka todak wach dwa teri e skul dak iyie kata gi sani e awe awe ajawa ma kata ka ne kos ka nosemiya mm, deposit mm. to aduoko ne ja deposit dachiko eh. mana skul koro idhi soma just mass in communication mass in communication yeah i can't do any course apart from that unless mm. hii ya kukaa kwa airport na kunyang'anya watu pesa kidogo

Mm. So we, we, we did a challenge of Lato. Mm. Lato milk. Mm. Yeah. So baada ya kuishoot the video went viral. Mm. Ma kana wuotho to ji ne ji ne ji noluora ndalo no. Mm. Ni ng'ani ng'eni ti wuok nyaka video ng'ani golo thum. ji noluora ma trend ma ndalo na lich ma omera ok anyon lo iwuotho dala ti feel ok anyon lo i feel in productive gi bitimo babwa to kanena mm. to film mane ber ka osenega chon
ang'o momiyo ang'o momiyo nok ohero koso ng'eni kine janyuol mhm. chop kama koro wacho ni gima itimo ni ok adwar nikech anyalo paro an kana somo mhm. i wanted to do bachelor of uh, commerce kaka nadongo anatieko school to kaa piny adwa dhi timo beauty hey. imagine babwa nong'eno en gi jakomase ot hmm. neno kaka piny adwa timo beauty bing'eni ne en one month wadak e ot jariyo lakini ok wawuo the same the same the yeah, same can be my thing. case eh, nikech ang'e ni mondo mi janyuol chop kanyo nitiere gima nitimo mm. nong'eyo nong'eyo ni I'm, I'm, I'll be the light of the family mm. but he forgot that his pocket is empty Bro, en no neno nango, no neno. Eh, no, no, ni ber ka somo Isomo. on the other hand you you know no I, I was one person even if, even if I failed to go to class for three months if I go there I'll simply scoop the papers Sha- ehe. so nen kamano then uh, koro na- naso- nasomo ne kaka odwarno mayudo grade where has it taken me to
Isemiye dok ginene ka odong papers go en go.
atimo kod ang'o itimo gimoro ma ni we asoma aterre papers Eh. mondo adong katimo gigena Kik And adong gi he gigena was very happy when he saw them sombe ma odwarno where am i going to in koro idong kitimo giki eh Yawa Nyasaye.
to ei ei ginene kae ei ei ei industry mar comedy kae Gin midhiero mage koso iluongo ni challenges mage mi ikale kaka upcoming nikech onyo kuluongo ni uh, upgoing kiani downcoming upcoming and downgoing downgoing yes. eh, kaka downgoing comedian mm. eh, midhiero mage mukale Uh, for now, I can call myself upcoming mm. because the very day I'll call myself I've made it, mm. then it's like I've, I shall have taken the vehicle for downgoing. Aha. Mm. Koro ngas ni dok piny mos mos mos. koro an ngas naidho sani Mm. Challenges mage mikale? koro midhero mane wakale mabe pod samoro biro ni wakale to but wavumilia tu hii hii mambo ya kukosa platform you see before ulikuwa unaenda hata kwa event unaambia your fellow MC bana bana gini ngena nyalo chamo ni okimia Mike Abel Martin Eh, ng'ato wuonde ni bana gina mi ka thum chung ni bira bira buta ka mi mike inyalo bedo mi menyo mana ma kori ng'ongo ne mm. to koluongi mm. so it has been like that like that uh, i think the first person the first big person who i am see this event mm. of which even I, i was not called to mc mm. en mani koro nikech nadhi mm. to ne gin joma osebedoga ka nena mm.
yeah koro chieng' moro ne gin oyugis and I, I, I was you know, using this the very day also mano kisongo anyway mm. an ing'eni better somo mm. koro kisongo ng'eny mm. yeah koro kane amiel I'm always dramatic sama miel ga mm. an gi miel mar uh, pesa mm. miel mar tugo mm. gi miel amiela miel mar mor mi miel mar tugo yani mar mor mm. miel mar pesa mm. Again, and money we can't I can't have the time to demonstrate them. In wabro demonstrate gigo kate. Adier. Eh, eh wabro demonstrate. Miel mar pesa en miel siki gola ngolo ni. Mm. mm. Iwija. Tan isike bonyo gi ji. Ah. Mm. Gi miel mar tugo. Mm. En koro moro wang'enye. Mm. Yeah. Miel mar mor. Mm. You you drink, you cheer, something mm. of that kind. Mm. Koro chieng'no namielo ne gi miel mar tugo. Mm. Miel mar comedy. omera miel omera to gisi gipenjre ineno ka jawer ma can this be jana be that mm. machelo bado we kijana cha mm. so when music stopped mm. they sent someone is called Eli Eli Eli Oko no Eli Jakadero the backup artist kwa hiyo band mm. akatndio bana dungana kijana cha mm. then they called me no John Junior didn't tell me anything ananipointia to mic mm. shika mic mm. so though nepokatek na mic ahinya mm. but akanipea mic and uh, I think I killed the show. Ingaro kodi. Ah, nangaro.
I go gig I did my best. Mm. And people were like, "Jinyero mera mama coffee mera." Jino nyero. Mm. Ingeni no one moro en jino nyero. Mm. Eh. Eh, Dekla mako mic to ji ng'eya. I feel like I'm doing nothing. Chal gima ok imor jo obedo piny go. But tekne mako mic to ji nyiero. Bas. Nyiero bedo okay. In, in, in sawa.
Maneno ka Jun Juno nyiero moko ni pepe akone bas. Gini atimo kaka idware. That is the first platform I got. Then nikakakaa nyumbani mm. Watu wakaanza kuniambia bwana, you are doing good bwana, why don't you come to Nairobi mm. Napenda Nairobi koro kabiro tadhi dage ng'a mm -hmm. Eh, adhi dage ng'a Nairobi ni bana gini ok dwa dala ka mm. In bi tem Nairobi koro chieng' moro nachamo nyayo mera mm. Kosechamo nyayo abiro Nairobi mm. Koro pesa na mar nyawo ni bigeno ka dok kono ji ni an kode nikech inyalo weye ya piyo piyo merry go round oh, not joseph come around mm. merry go round mm. koro merry go round ni mm. ema nabiro go omari hosted me mm-hmm. akanipeleka kwa ofisi, ako na ofisi mbili, ako na ofisi ingine Thika, akanipeleka nikaange huko mm.

Tumefanya kazi sana mm. Atu, si, hatukuachane tu tumekosana mm. yeah. Hatukuachane tumekosana mm. Wanwa no, na, bena walk, na walk to you know mm. na walk mm. gimomiyo awuok ng'ato ang'ata pok ong'e nyaka sanie mm. you know and uh, mane kuma yudogo wach moro niande mm. ng'ama owuok ka nyiero mm. ng'ano ok duogi mm. ng'ama owuok ka ywak kare maduogo mm.

jomoko dala kocha ma be gito gin ng'eni gise hit dala kono ma girumo gi dala kono ma kata jo Nairobi kiagi mm. ng'ato hit dala orumo gi dala morumo mm. yani ochako gi dala mm. o hit morumo gi dala kanyo mm. moko biro Nairobi ka and uh, MC have been MCing events mm. kuna event nimejulikana nayo sana huko nyumbani mm. inaitwa None Can Conquer I'm always the MC anytime they host the event inakwanga purposely for the upcoming artist mm.

If if if uh, if I cannot speak bad about Freddy, mm. I just want to praise him. Mm. He's a good man indeed. Mm. He has always given him the platform. Mm. He has helped me interact with the new faces. Mm. Osemi ayudo joma nyalo konya joma joma be wuonda wuonda gi dhogi. Joma be yeni wan gi yako sipe ma

the mistake I did, hakuna penye tumeweka chini tukaelewana, tukaelewana eti tutaanza kufanya kazi kore yudo ni ande yudo ni samoro chuli samoro boko chuli
you have nowhere to claim mm. onge kumundiko ruwe tich mm -hmm. iwinja utiyo yes mm. kendo iting'i nyaka gari but ing'eni onge kumusebedo piny winjuru ni ande mm. an katiyoni mm. ibiro chula kama mm. koro yudo ni otek kidogo mm. you see ionge gi right mar you don't have yeah. the right

our upcoming artist go astray mm. giyudo ga nyiwa maloka mm. manyo ne gik ma gidwaro adier diaspora eh nyiew ni gik midwaro adier kae tok mano kaka wacho not to me kendo tich moyiere midhiye ok an jagoro tika ok an nyago kitungu ni ne kech kore nyiewo na kamano kindo kindo kita ni eh. ma karaka wane live moro mm. to say request guest to get mm. one E eh. vira gasto. E vem meu uma cara. Bullshit. Oktimre kodi. Mano tugo. Ayudo ka in very tough. Ah, Kamano. Don't. I don't want that.
Mm. Uh, if you want to help me, mm. give me this and leave me alone.
Kwa hivyo sani kanga tudang wachini janu. Eh. Iwacho ni onge equipments. Eh. To arambe wa ok idwar. Adwa na me, i, ni saa sama idwaro shoot reach out to me abiro biro gi team na biro shoot. Inyalo mor gi man. Koso mano be pod in go gi shida ni obro direct. Mimi sina shida.
Mi kidu staki ni mm. mtu anani dictate. That's the life I don't want. Mm. So I just want to move for my lines. Mm. Kane Nyasaye nopango ni I'll eat comedy, mm. it will simply come. Ibiro hit makata ok gikonyi. Yeah. Mm. Na ik, ikiwa eti sitaikula. Mm. Well and good. I'll go for another thing. Hero mari er ni mar mondo mi yud thuolo mar tiyo gi jangolo mane e piny luo ka. E piny luo, e piny luo waka. Wacho ni kori chopo to nikech ang'o? E piny luo waka. Mm. Makata sani katiyo ne kata mia 100 amor. Mm. John Junior. Mm. Sani eto. Hata niambie tu Jano, where are you? Will you eh, nyene ni ngama uwo mos. Mm-hmm. Will you please come and work for me today? Mm. Abro kwa katangato going. Nango, ay nango ma ni that motivation marmo ni en en inyalo tiyo kode makata there is nothing coming out of it.

ka jarombo osetieko wer iwinjo koluonge mania jano kam ka ka ja ginene ka jarumba donje stage mm. to wer mowero no dwaro jabackup mm. jabackup tiyo gi wiye jorumba are not being pushed mm. they know their roles each and everyone mm. ka in da dansa mar jarumba mm. onge chieng' mibiro dhi manye ni come and dance mm. ong'eyo ni if it reaches this point they, they work with minimum supervision mm. But you see, Ohangla, iluwi ka nyathi matin mm. sana. Ng'ato dwa luwo nyaka kaka ichako idak e odi yawa. Ng'iyono koro odhi mang'eny ahinya yawa. But you see, Drumba, huku watu wako na heshima tu zao tu. Mm. And uh, with the, well, the reason why I love the VB band, mm. mimi naona tu iko sawa. Once niko hapo, mm. I, I feel like kata kata kata oda adhi bedo bara adhi bedo gi oda mm. ok abi dak e ute ji Nairobi ka eh kech ging'eyo gi serve interest ni kaka idwaro yeah aha hakuna siku watakukosea heshima uh, en ber mane miseneno e wangla ka e wangla ka uh, e wangla ka uh, osemiya osemiya gik mang'eny

at some point imefanya nikapata vitu zingine zenye singepata mm. kama ningekaa tu nyumbani mm. and um, pesa moro malongo to kanyal wacho ni osemiya mm. mm, ah, pesa to onge osemi mana network mana, uh, ne, ne, network very okay. Very okay. Very okay. Aya. but pesa ok anyal riambo ne pesa awe ketho nying pesa no mm, behind every man behind every successful man mm -hmm. there is a woman mm. mapushi mm. ma make sure ni he's always doing the back end job mondo gichope no hey. ni pod juo gima teri koso nitiere nyarwegi moro chien kairi nikora mogia jo angeri wachopo e gikono ero mar chenro chenro no maka wuono kendo wapok wang'ade jano mm. social media platform wang mbui ka wayudi nang'o uh, mbui mm. youtube uh. yuda kaka jano the governor uh.

24 130 363 mano ema inyalo yuda godo ka in gi event moro ka in gi birthday party ni moro ka in gi sherehe iluonga ka in gi liel in- wan ngene li- bende liete be modhiga sana wan wanyalo mi nyiero ma wiwi lili gi liel inyiero so with, with us just do msing mm. bora tu ni event tu yoyote tu mm. uh, ive, kumapoka msing mana lienda paka but ase msing gik mang'eny sana mm. arus uh, eh, chiemo mm. ase msi baby shower mm. graduation mm. uh, gik mm. mang'eny so I, I've got experience in that field Anyikwara Mugia Juang ageno ni wachopo e gikono ero mar chenro no ma kawuono kendo kapok wang'ade ayanga to daher oro oteno mag puoch to our amazing producers magin African Masters uh, gin e jogo eko ma make sure ni uneno wang' joini ero mar Nyarona gi TV kaweu gi mago Nyasaye omed rito nau kendo miu ngima makare ero uru kamano